I shall not die, but I will live and declare the works of the Lord. Wowɔgya wobɛtena ase na abayifoɔ atamfo ɔmo ɔmo ka nso ahwɛ ne anyame.
Adɔfonom ne atiefoɔ a motie me, ɔsoafo ma obi smak ne mekyia mo nyinaa. Na ɛnɛ topic a ɛwɔ hɔ a yɛde bɛyɛ adwuma no sɛ ewiase awie bere mu. Ɛnɛ wonni sika a wontumi nkɔ asɔre. Na ɛbɛyɛ dɛn na ahiafoɔ atumi asom Nyankopɔn akɔ heaven? Ɛno ho asɛm na ɛnɛ yɛbɛka. Na ansa na ɛbɛba topic no soɔ no, mewɔ nneɛma bi a mepɛ sɛ yɛbɔ no pɔ ansa na yɛagyina so abɔ mpaeɛ na yɛaba topic no so. Uh, ansa na onipa bɛtumi asom Nyankopɔn yie no, kyɛn sɛ wɔnya degree enum a ɛkyerɛ sɛ Nyame na afrɛ no. Degree enum no, ɔka asɛm bi wɔ 2 Timoteo 3:12. Ɔse wɔn a wɔpɛ sɛ wɔde nyamesom pa ɛtena ase wɔ yɛn Awurade Yesu mu no, yɛbɛtae wɔn. Enti sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ nyamesom yɛ mmara a, na ɔdaadaa wo. Enti sɛ woba Hebrew 13, 5 to 7 a, ɔkyerɛ asɛm bi wɔ hɔ. Wɔse momma sikaniberɛ mma mo abrabɔ mu. na mompene deɛ mowɔ so, na ɔno ara ka sɛ ɔrennyaa mo, na ɔrempaa mo. Na ɛma yɛ denam ka sɛ, Awurade Yesu Kristo ne me boafoɔ, na onipa bɛtumi ame dɛn? Sɛ me no koraa na ɛme dɛ! Ɔse na monkae mo mpanimfoɔ a wɔkaa Nyankopɔn asɛmpa no, na monhwɛ wɔn abrabɔ ne wɔn gyidie na wɔnsua. Enti saa gyidie no bi na ɛnɛ ɛkɔ so anaa? Enti sɛ yɛka sɛ obi kuta ohia mu digiri a, number one, ne mfitiaseɛ ne mmɔfraase no, ɔfa amanehunu ne yaw mu. Enti saa nipa no, ɔsuro Nyame paa. Number two, n'akoma ne adwuma bi a ɔbɛyɛ no a ɔbɛkum ne ho de nipadua bɛyɛ no, yɛbɛbu no kwasea. Deɛ ɛtɔ so mmienu. Number three, sɛ ɔbɛyɛ master a, ohia mu degree master a, n'ani mmere sika. Kenkan Colossians chapter three verse five to seven na menhwɛ adeɛ. Ɛti saa nneɛma wei na mpɛ sɛ mbobɔ so ansa na yɛgyina so ne abɔ mpa ne abɔ topic koro paa ne wɔhu sɛ degree wei sɛ obi kuta saa ohia mu degree na nyame de ne fa wei mu a ɔmɛgyina wɔn pirikyi prosperity da. na ɔbɛka adwensakyera nsɛm a ɛbɛbie w'adwene de wakɔ heaven. Nti, obi a wabɔ ohia mu degree no, three no, yɛnhwɛ ɛwɔ Colossians chapter 3 verse 5 to 7 no, ɔsɛ. Kolosifoɔ nwoma no etiri mmiɛnsa nkyekyɛmu nnum kɔsi nson no, ɔse, Enti monkum mo akwaa a ɛwɔ asase soɔ no. Sɛ saa nnipa no, akwaa, ɛyɛ akwaa, nneɛma bi a ɛyɛ wiase nneɛma anigyedeɛ no, Wabɔ no asɛnnua mu. Ɛmfa ne ho koraa. Kɔ so. Afideyɔ.
Awan, afideyɔ. Adwamammɔ.
Sɛ biribi te sɛ ɔresɛe ne nipadua wɔ adwamammɔ mu no, ɔyi ne ho firi hɔ. Akɔnnɔ nhyɛsoɔ. Sɛ obi a wabɔ degree no a wabɛyɛ master no, ɔhyɛ ne ho wɔ akɔnnɔ so, nkɔnnɔ ntumi mfa no nkɔ ɔsɛe mu. Aha. Akɔnnɔ bɔne ne anibere a ɛyɛ abosonoso. Na saa anibere, obi wɔ kaa, mepɛ bi, menni sika, menyɛ bi, saa nipa no, n'ani mmere da. Nti wei ne digiri a, na sɛ ɔbɔ ohia mu digiri a, ɛbɛyɛ den, ɛbɛyɛ nwanwa sɛ wobɛtumi de pure water handkerchief ɛbɛdaadaa no. Ɛntumi nyɛ adwuma koraa. Number four no, ohia mu digiri biara wɔ experience, ɔwɔ nyansa. ɔwadwen n'adwene mu da hɔ five no wɔse n'akoma ɛne n'anidasoɔ nyinaa ɛhyɛ nyankopɔn mu ɛni nipa mu saa na ɛteɛ ɛti na hibo 37 so se ɛti yɛnhwɛ wɔ n'abrabɔ kane na gyidifoɔ no suban no na yɛnsua bi ɛti ɛnɛ no na yɛsua yɛ anaa me bismark sɛ benyame antumi atitim fi ɔtete no nwura mu Wokɔ Mika 4:10, ɔse, Mede wo bɛkɔ akɔto nwuram, na woahunu yea sɛ ɔwofoɔ, na ɛhɔ na mɛpɔn wo. Momma yɛmmɔ mpaeɛ. Nyame Nkronkron, yi me nipadua si me nkyɛn, na fa me mu kasa sɛ dorobɛn, na saa berɛ nnipa a ayɛ hiafoɔ a wɔn deɛ wɔn nso wɔn nni bi na wɔn ntumi nsom wɔ na wɔn atena fie bɛto nsa mu wei no, mmɔ wɔn akoma na wɔn sɛ wonyae wɔn na wɔ biribi pa bi de ma wɔn adom nti amen topic no a ɛda dwa so a me ne wo kasa ho asɛm kwasiada yi ɛne sɛ mmerɛ a ewiase ɛkɔ na wie yɛ yi na asɔfo ne adiifoɔ ada ne nyamsom pa business sika sika ahemfoɔ bɛyɛ dɛn na yɛtumi asom nyankopɔn akɔ heaven Ɛyɛ asɛm a awerɛho paa. Sɛ sɛ sɛ wowura asɔndan mu a na wode one million ɛkɔ hɔ a wobɛkɔ no bi mma. Kofi nneɛma, ntwama, soseed, afɔrebɔ, kɔrɛkye nketenkete. Na asɔfoɔ yi ka nsɛm a yɛ dɛ. Ɛte sɛ ohiani nte hɔ no ɔni bi a na kyɛ sɛ wayɛ mmɔbɔ. Ɛte saa adeɛ wei ato nnipa bebree suntudua. ama asɔre koraa ɔnkɔ bio mese me ba ma ahiafoɔ enti Jeremia chapter 5 verse 28 31 nam sɛ nti yɛhwɛ asɔfoɔ ɔsɛn
Jeremia etiri enum nkyekyɛmu aduonu nwɔtwe ekosi aduasa baako. Ɔse, Aduonu nwɔtwe no, wɔse wɔadodɔre sradeɛ wɔn ho srasra. Enti ese saa nneɛma wei nti asɔfoɔ yi de ahiafoɔ yi ne wɔn anibie ho anya sika dɔre sradeɛ srasra. Nso wɔdi nsɛmmɔne tra so. Enti seesei bɔne paa de asɔfoɔ yi nka Na sika ɛde ahia wɔn papapapapa, na bɔne nko ara na ɛkɔ so. Wɔmmu atɛntrenee. Na sɛ asɔfoɔ bɛtumi agyina hɔ na aka bɔne anim pa ara sɛ bɔne deɛ, nhu, dabi da.
Wɔnni nwisiaa asɛm. Na sɛ obi a ɔyɛ hwis, ɔyisua a, ɔmfa no nyɛ hwe koraa. Na ama wɔadi yie. Enti sɛ wɔn deɛ yiyedie no nko ara, tithe no nko ara, afɔrebɔ no nko ara, sika no nko ara, ɛno na ɛhia wɔn nko ara. Kɔ so. Na ahiafoɔ nso, wɔmmu atɛn mma wɔn. Kyerɛ sɛ, wonni sika no w'aso no mu a, wo deɛ woyɛ akwadaa ketewa koraa, sɛ yɛmfa nyɛ hwee, nnɛ deɛ, nyamesom no no. Kɔ so. Aduonu nkron no, wɔsee, Meremmɛtua yei so nom sika. Enti asɔfoɔ weinom a wɔyɛ sei, wɔn nni ohia mu degree nti, Nyame bɛtua wɔn ka. Awurade asɛm nie. Awurade Nyankopɔn asɛm nie.
Anaa me kra rentɔ ɔman a ɛte Enti sɛ asɔfoɔ yi yɛ saa nneɛma wei me kra ntɔ wɔn nso werɛ anaa? Aha.
Aduasa no wɔse ahoboadeɛ ne ahodwirideɛ na wɔyɔ no asase Seesei no nneɛma a so.
asɔfoɔ no yɛ no ɛhu yie. Enti Nyame ammua. Na sɛ yɛansɔre nokorɛ mu a, ɛbɛdu Nyankopɔn nnya kra baako koraa. Kɔ so. Aduasa baako, wɔse adiyifoɔ hyɛ nkɔntorɔ, na asɔfoɔ nam wɔn ara so di wɔn koko so asɛm. Me man nso pɛ no saa. Seesei deɛ, Nanso awieɛ awieɛ no, no, wobɛyɛ no seesei dɛn? ɛde asɔfoɔ nneɛma a wɔyɛ yi, asɔre bɛbake wɔn. Wote wo fie a wonnidi. Wote wo fie a wonhyɛ ataadeɛ. Wɔn ankɔ sukuu. Na nti ama sɔfo no di wɔn koko so nsɛm. Hɛ, odifoɔ de ɔhyɛ wo nkɔm na ɔka ho nsɛm kyerɛ wo a, ɛbɛyɛ yie. Na saa na nnipa pɛ. Saa nneɛma na wei na Yesu Kristo, Matthew 21, 12 to 15 no. Ɔkɔ asɔndan mu no, na ɔkɔhu sɛ wɔn ngye sika kɛseɛ afɔrebɔ, tithe ne ntosoɔ dudu, na dwensakyerɛ nsɛm a wɔbɛka na wɔn nka no. Yesu Kristo duu no sɛ ah enti wobɛfrɛ me fie kronkronbea paa ɛna ɔde ada adwade bia na Yesu Kristo kaa sikasesafoɔ no nneɛma no gui na anyɛ asɔfoɔ no abodwo na wɔfa Yesu Kristo ho adwene menim sɛ me mofa me ho adwene sɛdeɛ mobɔɔ paa sɛ yɛnkume no manwu o afei kura deɛ ma ehu kɔsɛ afei deɛ wobɛhwɛ mi moving na wobɛsɛ hwɛ teaching na wahu sɛ nneɛma ɛba no ehu paa nti wokae menim sɛ mo de spirit bɛ challenge menim sɛ maboa me ho paa kɔsɛ na wontumi nka sɔfo asɛm adiifo asɛm anaasɛ woni tumi ɛne ɔboa wɔn de wobɛto fam ti proverb 26 27 ɔsi deɛ otu amena no ɔbɛhwe amena mu na deɛ omini ɔboɔ no ɔboɔ no bɛbɔ no so yoo ɛdeɛ yɛ mmeran Yɛka Bible School asɔfo a, a onni Nyame mu, wammɔ degree a ɛyɛ ohia mu, na ɔso anam hɔ na yɛn bɛfrɛ no a, Bible School asɔfoɔ gyina hɔ ma wiase animonyam. Ɛti obi ɔkɔ Bible School biara no, ɔpɛ wiase animonyam, ɛnyɛ Nyame mu animonyam. Ɛti John 12:40, ɛti wɔso wɔbɛfrɛ nipa ni, ne wɔpere mu akoma, ne wɔmfoɔ ni ahunu, na wɔanane hɔn nnam a Nyankopɔn so ansa wo yareɛ nti Bible school deɛ wɔ mu no nti obi a ɔkɔ Bible school biara no ɔno ne sika no wɔn ɔnya firi mmara mmara mu nnipa nhyɛsoɔ wɔn deɛ no no na wɔn yɛ akorɔmfo apɔbɔfoɔ asisifoɔ aduane asɔfoɔ ɛti akrantefoɔ no wɔn deɛ wɔn nso wɔn nkɔ adiifoɔ hɔ no Na yɛmfa pure water nnaadaa wɔn no, wɔn nso, wɔn akɔ Bible school no, wɔn aha na wɔn de wɔn nyansa eyi wɔn. Edukɔ Hosea says nine to ten a, wɔsesa asɔfo asɔfokuo wei ɛyɛ Bible school no te sɛ kwabukafoɔ, and robbers, ɔtɛ nipa, ɔdi awu, na busudeɛ ɛna ɔde ɔyɛ no ɔkwan mu. Wobɔ Philip chapter three eighteen to nineteen a, wɔsesa nkurɔfo wei ma nyɛ wɔn wɔn ho asɛnkaeɛ. Na mede nisuo meka biom sɛ, Wɔn yɛ Nyankopɔn tamfo, na wɔanya me ne yafunu, na wɔawieɛ ne ɔsɛeɛ, na asase ho nneɛma ho na ɔdwene. Afei yɛba adiyifoɔ atorofoɔ a, adiyifoɔ atorofoɔ gyina hɔ ma nnipa a wɔpo adwensakyera, na ɔmpɛ, wɔn deɛ me deɛ adwensakyera de mempɛ, mepɛ sɛ wobɛka nhyira nsɛm, na bɛka yiedie nsɛm akyerɛ me, na madi yie, enti adiyifoɔ atorofoɔ no. gye ɔnso deɛ ɔgyina hɔ Onyankopɔn adeɛ a wɔyɛ biara no wɔyɛ ne pɛpɛɛpɛ nti kɔ Jeremia chapter 6 verse 10 a wɔse hwan na menkasa nkyerɛ no waso asisi ɔnte asɛm na awurade asɛm ada ne wahohera enti wɔn adiifoɔ atorofoɔ wɔn wɔ ahomɔne bambɔ ebi te sɛ apple direction handkerchief ɛnkyene na wakɔtu bible no de ama wo na ɔde wo gyidie akɔhyɛm enti deɛ ɛwu paa sɛ wɔn yɛ ntwema So ɔtwe ba ma wo because ɔmpɛ dwensakyera? Ɛba na ɔpɛ, sika na apɛ, yɛdie na apɛ, akwantuo na apɛ, awareɛ. Na afei mepɛ sɛ me fie menya animonyam na obia hu sɛ manya animonyam. Ɛneɛ wo so wopɛ saa no wɔn so tiri mu pɔ nie. Hezekiel 22 to 25 yɛnhwɛ ɛhɔ nso wɔn sɛ
Hesekiel nwoma no atiri aduonu mmienu, nkyekyɛmu aduonu nnum kɔsi aduonu nwɔtwe no, ɛɛ aduonu nnum no, wɔse, N'adiyifoɔ atirisopam wɔ so. Ɔte sɛ gyata a ɔbobom tete hanam. Ɔdi akra nam. Ɔfa ahonyadeɛ ne aboɔdenneɛ. Wɔmaa emu akunafoɔ dɔɔso wɔ so. Aduonu nsia no, wɔse n'asɔfoɔ bu mmara so. Enti sɛ wohwɛ ha yi a, adiyifoɔ no tirim adwene no, wɔ, wɔgye wo sika no afa mu nneɛma nyinaa, wei deɛ me separate na deɛ nkɔ mu paa, wei deɛ bobɔ soɔ. Enti wokɔ 28 no a, wɔse sɛn? Wo deɛ, wɔse sɛn? Yɛn.
Ok, twenty eight no, aduonu nwɔtwe no, wɔsi n'adiifoɔ sra so hyire ma wɔn. Ɔrehwehwɛ adeɛ, ɔrehwehwɛ ade huhuo na ɔhyɛ wɔn ho nkɔntorɔ. Ɛ mepɛ sɛ deɛ aduro no Ɔka sɛ, mɛyɛ m'adwuma. sei na Awurade seɛ. Mepɛ sɛ ka mɛtumi aka biribiara wom nanso ɛne mepɛ sɛ yɛtie firi Bible no mu. Wɔfa ɔyere no, wɔfa hyire, Wɔafa apple, wɔafa nkagyadeɛ. Wɔsi sei na Awurade aka. Nanso Awurade, Awurade nka hwee. Kyerɛ sɛ wɔn a mpɛ adwensakyera no, Nyankopɔn de wɔn ama saa adifo atorofoɔ no. Enti mekyerɛ obiara ne su ne ne gyinabea. Ohiani nokwafoɔ a ahia no no, w'anidasoɔ ne Onyankopɔn wɔ so. Enti sɛ yɛka sɛ ohiani a, wowɔ hiani mpo na abɛtumi asom Nyankopɔn yie. Meka nokorɛ kyerɛ wo paa. Enti wɔ hiani a ɔyɛ nokwafoɔ no, ɔmu obi ɔwɔ sika, ɔmu obi ɔda ne kaa mu, ɔmu obi ɔwɔ ne fie, because ɔnim ɔwɔ ohia mu digiri nti ɔnim deɛ Nyame ayɛ ma no, na n'anidasoɔ nyɛ asase wei so, ɛyɛ ɔsoro. Enti mepɛ sɛ mehwɛ Asɔfoɔ no adwene kakra. Adiyifoɔ, asɔfoɔ ne adiyifoɔ no adwene nie, ɛyɛ adwene kɛseɛ paa. Wiase nyansa, wiase yiedie, wiase preaching. Ne waka kyerɛ wo sɛ Genesis 12, 1 to 3. Onyankopɔn aka kyerɛ Abraham sɛ ɔbɛhyira no. Hyira na ɔbɛhyira no. Woyɛ Abraham aseni deɛ, ɛsɛ odi yie. ɛsɛ nyame hyira wo owiee no ani adwoo ba a wei ne 419 preach ne adwen kɛse a ɛda wɔn tiri mu owiee no ɔsan ma wo yesu kristo wɔn nso waba saase so sɛ ɛwɔ second corinthian 8 9 no sɛ wɔn nso aba ha sɛ yɛn nso yɛbɛfa nso ne abɛyɛ ɔdefoɔ sɛ ɔka saa nsɛm wɔ nyinaa wie pɛ ɛnti sister brother ɛsɛ sɛ afei na asɔfo esiesie na ba bɔfɔleɛ two million bɔfɔleɛ three million sosidi tua ntusuo dudu na sɛ wɔntumi anyɛ saa nneɛma wɔ yi a nyankopɔn ntumi nhyira wo ohia ni ti wa afei na wusu ɛmi ni sika mɛyɛ dɛn owia no wa break on first corinthians 16 9 Wɔsi wabue pono kɛseɛ bi ama wo. Wo yiyedie yɛ akɔnti. Sɛ wo so wantumi anyɛ saa deɛ no bi a, wo nhyira mma da. Brother, nti ɔhwɛ deɛ nyɛ no a, wakɔ akɔtena fie. Adɔfo, saa quotation yi wɔn ka nyinaa ɛtwa mu toɔ. Merebɛkyerɛ mu wɔ Genesis chapter 12, 1 to 3 no. Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ ɔbɛhyira no no, n'ani annye o. wohwɛ ne age ɔwɔ no a wɔsɛ yɛn sɛ ɛde anigye na mepɛ enti n'akoma mu no n'adwen mu no ɔhu sɛ anigye ni asase so wo se mebɛm koraa na wobɛkyɛ wo forget ɛhɔ a na awurade ka sɛ ɛ Genesis chapter 15 1 to 13 no Abraham mese ɛbɛba na ɛne ɛbɛsan ha wasefoɔ mfinhyia hɛnan mebatɔ sɛ kehwɛ na sɛ ɛha koraa bɛkyɛ yɛ sɛ kristosom ɛnyɛ mmerɛ afei yesu kristo no a woso abɛma yɛ yiedie no deɛ no nso ni wokɔ agyesɛm revelation 12 7 to 10 a 9 a wɔse wɔko si wɔ soro enti wɔtoo n'abɔfoɔ maa no ɛba asase so 12 no wɔse mo a mowɔ asase mu nie na ei onyankopɔn wonna ntumi antena so hɔ na wato akwa wɔ yɛ abade a ɛhɔ ɛna yesu kristo yɛ ɔdefoɔ Ɛwɔ soro hɔ, wɔyɛ kɛseɛ na ɔsi daabi. Saa na ɛteɛ deɛ a, ɛneɛ mɛkɔ hɔ na kootu kae saa quotation wei. Ɛmaa no kootuu saa Second Corinthians 8, 9 no. Sɛ ka obi a na ɔyɛ ɔdefoɔ ɛwɔ ɔsoro hɔ, na mene wo mmienu nti ɔbɛda ne ohiani, sɛ yɛn nso yɛbɛfa no so na yɛbɛyɛ adefoɔ wɔ soro hɔ. Ɔsɔfo deɛ abɛgyina asase wei so twa butuo. Wada w'adwene adi sɛ wɔde saa kotɛnsi wei kɔto wo a, adwene bɛn paa na wobɛtumi asesa? Wei na yɛfrɛ no sɛ asɔfoɔ wɔ nyansa ne adiifoɔ nyansa korɔ no paa. Ɛtu kɔ ɛɛ First John 4:3 a, wɔsɛ obi biara a wampɛ mu anka sɛ Yesu Kristo ama honam mu no mfiri Nyankopɔn. Na sɛ Second Corinthians no a abɛma wo ansa ne sɛ baabi a na ɔteɛ no na ka ɛyɛ ne mmienu mmienu aba. Nti yɛtumi fa saa amanneɛ mu a, daakye yɛn nso yɛbɛtumi akɔ heaven. Sɛ wokɔ Jeremia 6 13 ɛtu kɔ Jeremia 4 14 eh, abɛ 7 a wɔse Edom deɛ sɛ asafo awurade deɛ ni wɔahwi asɔfoɔ no nyansa agu nyansa bie ni wɔn tirim biem nti ɛsɛ na adwene wɔn mu tirim no ɛnyɛ papa biem ɛtu kɔ Jeremia chapter 6 13 to 15 a wɔse ɛfiri asɔfoɔ no mu nkumaa so ɛkɔsi wɔn akaseɛ so no wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ ɛfiri odiifoɔ so ɛkɔsi osɔfoɔ so Wɔn nyinaa yɛ kontompofo. Ɔsa me maa koro ka sɛ, Asomdwie, asomdwie, asomdwie nni hɔ. Na ka yɛkɔ asɔre na yɛkyerɛkyerɛ nnipa sɛ Kristosom ɛdeɛ ɛfiri wakoma mu deɛ woyɛ a nyamsom nyɛ business o. Nti kɔ Second Corinthians chapter 9 1 to 2 wɔsɛ sɛdeɛ fa ahotefoɔ wosom deɛ ka menim ho dada, na ɛho hia sɛ obi bɛkyerɛkyerɛ me. Ɛnti wɔse yei deɛ, deɛ odua ne kyenkyenkyen no, ɛbɛtwa ne kyenkyenkyen, deɛ odua no bafuu no, ɛbɛtwa ne bafuu. Ɛnti sɛdeɛ obia susu n'akoma mu no, ɔmma na ɛnyɛ ɔhyɛ so. Ɛnneɛ yɛnhwɛ ɛnɛ ntwama, sika a yɛde kɔ headquarters, ɛɛ kofi nneɛma, ɛɛ sosiidi, collection, ɛkyɛ sɛ mobɛtu nipa suntudua. Asɛ ɛnɛ wonni sika a, Wontumi nkɔ asɔre. Nti ɛnnɛ asɔfo atɔn Nyankopɔn animonyam agye sika. Enti ɛnnɛ adwamanbɔ a ɛkɔ so wɔ asɔre fie, asɔfo na apromotu adwamanbɔ. Kɔ me ne sika bɛyɛ wedding. Asɔfo na ɛboa ma nipa kɔyɛ sakawa. Asɔfo na ɛma sikaduro ba. Because nneɛma a moyɛ no mopɛ sika. Me ne me ba te fie a, me ba nso hia sika. Enti deɛ asɔfoɔ yɛ no nyinaa, wɔn promote ma bɔne akɛseɛ akɛseɛ kɔ so. Na Paul ka asɛm bi wɔ Second Thessalonica nwoma no three six to ten. Wɔse, na me deɛ mebaa mo mu no, mammɛyɛ mo ho basabasa o, na mammɛgu me ho fi o, na mammɛyɛ adesoa amma obi. na asɔfo ato nnipa suntidua. Enti ɛnnɛ, ahiafoɔ ntumi nkɔ Nyame fie. Sɛ sɛ wonni sika a, wo deɛ wonka ho, na deɛ deɛ ɛkɔ no. Yɛba ha yi a, wowɔ hiani deɛ wodie mpɔ bɔ, ɛna wosom Nyankopɔn biara biara, na ka wo deɛ ohiani deɛ w'anidaso ne Nyankopɔn. Sɛ woka 2 Corinthians 16 17 a, wɔse monim sɛ mo nipadua Nyankopɔn asɔndan ɛte mo mu na Nyame ahoto kronkron te mo mu na sɛ obɛsɛ asɔndan no a sɛ na Onyankopɔn bɛsɛ mo asɔndan no ho te na ɛne mo a nti ka wo ohiani deɛ ka wo musikani ka mfa ne nneɛma ɔka ho wo deɛ no ɛyɛ heaven nso bɛyɛ Proverbs chapter 22 verse 2 ka ma nhwɛ deɛ mebusɛm 22 vs 2 sɛ ohia ni ahia wo a wonni bie a wopɛ heaven akɔ ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ woyɛ ɛwɔ w'abrabɔ mu ɛneɛ ohia ni wodie ni menkenkan wɔse sɛ ohia ni ne ɔdefoɔ ahyia a deɛ ohia ni yɛ nyinaa ne awurade patɔ ka sɛ ɛhɔ a ebi a deɛ meka no na nyi
mebu sɛm etiri aduonu mmienu nkyekyɛmu mmienu no ɔse ɔdefoɔ ne ohiani hyia deɛ ɔyɔɔ wɔn nyinaa ne awurade enti ohiani deɛ sɛ wɔne ɔdefoɔ hyia ɔhe ɔdefoɔ no wɔwɔ ne sika ɔgye n'ani wɔ wiase enti wodeɛ nyinaa yɛ awurade sɛ wohwɛ a asɔfoɔ ne adiifoɔ life nie saa abakɔsɛm wei yɛ asɔfoɔ dea wokɔ luka 16 19 to 18 no a ɔse ɔdefoɔ no ɔtena aseɛ no ɔde awene pa agye n'ani ohiani la susu deɛ wo baabi a na ɔteɛ no a na ɛden koraa Enti bere a ɔdefoɔ no wuiɛ no, yɛwɔ baabi a ɔkɔe. Ɛna ohiani no wuiɛ no, yɛwɔ baabi a ɔkɔe. Saa ɔdefoɔ no a ɔka no ase no yɛ asɔfoɔ no a, adiifoɔ atorofoɔ no a wɔn akɔ Bible sukuu anya sika no, ɛne adiifoɔ no a wɔde pia wɔta ɛregye sika no. Enti bere a ɔwuiɛ no, ɔka sɛ, Owura, Baabi a mewɔ yi, mewɔ yea mu paa. Na wokae 2731 a, wɔse mesrɛ wo ma menkɔ na wagya mekɔ a menkɔyɛ pia wɔtasɛm biam, menkɔka taate biam, mekɔka dwensakye asa no asoma sɛ wontumi nkɔ. Yɛwɔ Mose ne adiyifoɔ no wɔ hɔ. Sɛ yɛka kyerɛ wo sɛ saa kɔkora mpo no a, Prosperity no ara na wobɛka. Wonkɔka adwensakyera asɛm biara. Kaa no ara na wobɛpɛ. Enti asi. Wɔn na wieɛ. Sɛ ɛba Peter a, Peter busaa Yesu Kristo asɛm bi. Matthew 19, 27 to 30. Peter busaa Yesu sɛ, Magya nneɛma nyinaa hɔ bɛdi w'akyi, na ɛdeɛ paa na menya? Wowie Peter a wɔyɛ ɔdefoɔ, wɔhwɛ yerenom, wɔwɔ cars, wɔwɔ panto. Ɛna Yesu kɛsɛ sɛ, deɛ wagya fie Wagya nna, wagya nsase no, daakye a mɛba heaven no, obɛyɛ no ɛmoho moho. Enti sɛ wohwɛ Kristo so mu a, na wode tu wɔn a Peter deɛ ma ɔpoeɛ no, kaa se no, asɔfoɔ ne adiifoɔ fompa. Peter nneɛma a ɔse ɔmpɛ no, kaa, pagalo, glasses house no, ɛno na na asɔfoɔ nso ɛfomfa. Enti sɛ wobɛka kyerɛ asɔreba sɛ, Kristosom yɛ amanehunu a, ɛbɛyɛ dɛn na mate aseɛ? Enti ɛnnɛ, sɛ obi nkɔ asɔre a, ɛyɛ awareɛ. Obi nkɔ asɔre a, ɛyɛ adwuma. Obi nkɔ asɔre a, ɛyɛ akwantuo. Enti mpaebɔ a ɔbɛbɔ firi anɔpa kɔsi anwummerɛ nyinaa no, ɛnyɛ adwensakyera baako koraa sɛ ɔbɛkɔ aburokyire, sɛ ɔbɛdi yie, sɛ ɔbɛnya visa. Enti seesei deɛ, ɛnneɛ na yɛkɔ sɛ ka wɔ a, ɛyɛ. Adeɛ ni ɛkɔ akɔmfoɔ hɔ ayɛ Adeɛ ni ɛkɔ maalam hɔ ayɛ Sɛ akɔmfoɔ ne maalam yɛ yɛ sɛ deɛ a Na yɛyɛ asɔfoɔ a ɛbɛtumi asesa nnipa Ne agye youth ne ɛma no aba nkwagyeɛ mu no Sɛ yɛ de pure water, handkerchief, ɛkyere, gyeene Adeɛ ma wɔn sɛ wɔn mfa nyɛ Nyame deɛ a Eii Awurade Yesu Mese mɛbɔ dam wɔ aman wei mu Brother! Sesaw, Enti seesei no, sɛ yɛanhwɛ yie bɛdu ten twenty years no, yɛnnya nkwadaa pa biara wɔ asase so. Na ɛnso ɛno no, enti Peter nneɛma a ɔpoeɛ no, land cruiser asɔfo mofa, glasses a mofa, ɛne de mokyɛ more than president. Na Paul ka asɛm bi wɔ Philip chapter three. Seven to eight, Wɔsi mi hu Awurade Yesu Kristo no, na ɛnoɔma a na kɛyɛ mi nfasoɔ no, mi bu ne nyinaa sɛ sumina so adeɛ, na mi maa Kristo Yesu Kristo bɛyɛɛ mi nfasoɔ, Kristo nti na mi hwere nneɛma no nyinaa. Na fourteen ne sɛ, Ɔsi, mi de mirika mi pire botaa no ma du, ne ma kɔ nya Kristo Yesu firi a wɔfrɛ mi no mu nkunimdie boɔ. Paul kasa na mi werɛ ho paa. Okɔ fili four, eleven to thirteen, Paul si, ɛnyɛ sɛ ɛhia mi nti na mi ka wei o, Me, ɛnyɛ sɛ mibedi Yesu akyi, na ahia me, na minni sika, na mawere me ho nneɛma nti na meka sei, na mmom me Paulo deɛ, masua sɛ m'asetena bi a mete mu no, mepere ma no dɔɔso, na minim akɔnkɔsam, na minim mmara, na minim nyansa, ha mewɔ tumi, nanso mibedi Yesu akyi no, mihu sɛ saa nneɛma wɔ nyinaa ɛhaw. Enti afei deɛ ohia na mabɛfa mu no, Oh, ohia na kokwane. Metumi adeɛ nyinaa yɛ. Kristo Yesu a, wɔhyɛ me den. Brother, enti sɛ woyɛ Kristo ne obi a okuta wɔ hia mu digiri no, sɛ sɛ ɔmfa osika ho, ɔmfa ahwee ho. Enti sɛ yɛba ha yi a, me akwasi bismaga meteɛ yi, sɛ yɛto pɛtrɛ mu wɔn mili a memfa ho. Yɛto petrol mu ten million memfa ho. Wɔn bɔ wɔn fa nkɔ hundred million memfa ho. Wɔwɔ sika na wɔwɔ nti wɔn na bɛka ho. Mɛ mi mahunu ohia kɔkɔɔ, mahunu ohia tuntum, mahunu ohia fitaa. Mɛ nti mi ankasa ankasa no mɛ heaven no ma m'ani da soɔ. Adɔfo, sɛ ɔsɔfo nya saa nteteɛ wei a, ɔmɛgyina nka sɛ pure water, handkerchief, baabi a yɛkɔ no ɛhɔ yɛ anigye se asase so deɛ. nti wei ne adeɛ a nyame ɛkasa kyerɛ yɛn afei sɛ woyɛ politicians asɔfoɔ adifoɔ ɛnsuo nyame baako koraa na ɔmo hyɛ hiafoɔ so adeɛ na mo hyɛ hiafoɔ so kenkan mika nwoma no ma me na menkɔ baako baako mika 39 na yɛnhwɛ nsɛm a ɔka asɔfo politicians sɛ sɛ asɔfoɔ Adiyifoɔ, politicians sɛ mo nyinaa moayɛ baako, moyɛ anuanom. Na adɛn na ɛnɛ ɛnɛ deɛ mokɔka wei asɛm? Mo nyinaa moyɛ nnamfoɔ. Bi wɔ hɔ nneɛma ɛkɔ wɔ TV so. Bankatati a wakɔ sukuu na wakɔtena hɔ na ɔmaake wɔ bɛɛtono mu ne watwew dark na ade ato mo ma so. Woyɛ kwasea papapapa. Meka nokorɛ kyerɛ wo. Mosɛe yɛn ma no. Woasɛ akɔgyina parliament sɛ wobaayɛ bɔne a mantia no. Mo mpanyinfoɔ yɛanteɛ mu anka mo abɛduru saa bere yi. Na sɛ mo de mo resɛe yɛn mma no, yɛn mma no nsɛe sɛdeɛ Bible ɛkasa kyerɛ yɛn. Fa me kɔ Bible no mu na yɛnhwɛ. Mika nwoma no etiri mmiɛnsa nkyekyɛmu nkron ekosi du mmienu.
Ɔsi muntie yeyɛ. Muntie yeyɛ. Yakob fie atitire. Muntie ɔman mpanyinfoɔ a mo wɔ ɔman mu ɛ. Ɛne Israel fie atemmufo. Ɛne mo a mo a moyɛ judges ne atemmu ne lawyers a mogu ɔman mu. Mo a mokyiri atemmuo. Mo deɛ mo nneɛma a ɛyɛ papa sɛ deɛ ka mompɛ paa. Na mokyea deɛ a ɛntene nyinaa. Na deɛ ɛyɛ papa no, na moakyea no, moakyea nneɛma ɛtene ha. Edu no mo a mo nkyerɛkyerɛ Zion. Mo a kaa mobɛtumi aka nokorɛ na mo aman mpaninfoɔ atumi ahu sɛ nneɛma ɛkɔ tee ne soɔ yi, nneɛma a yɛn mma yi hwɛ yi, ɛbɛtumi asɛe yɛn mma. Na mma mpaninfoɔ te hɔ, yɛyi sikaduro wɔ TV so na mma mpaninfoɔ hwɛ, yɛhwɛ nkwadaa, nnwom bi a yɛreto wɔ so ne nneɛma a mma mpaninfoɔ hwɛ a, Ɛyi Awurade Yesu Kristo. Mogyahwiegu. Na mogyahwiegu nkɔm no mu nyinaa pɛ. Ɛne Yerusalem.
Yerusalem.
Akontonkyidie mu. Adeɛma ba ne ho a.
Kɔ so. Emu atitiriw agye adamudeɛ ebu atɛn. Sɛ sɛ na wonni sika a wonni sika a wɔman mu nka ho. Eti asɔfoɔ yi ɛregye sika, gyedisfoɔ ɛregye sika, mapanifoɔ ɛregye sika, ɛna mo hyɛ yɛ ahiafoɔ so. Ei, ohiani, ka wo deɛ ne nyame, wo de wakoma kɔdi w'anim akyi. Kɔ so ɛ. Emu atitiriw gye adanmudeɛ bu atɛn na emu asɔfoɔ gye akatua kyerɛkyerɛ. Ɛnnɛ emu atitiriw no ɛregye kataasehwɛdeɛ. Na emu asɔfoɔ nso gye akatua kyerɛkyerɛ. Na emu adiifoɔ nso gye sika hyɛ nkɔm akɛseɛ. Anuanom, mese mo a motie me no, afei na nsɛm akɛseɛ akɛseɛ ɛbɛba. Sɛ modeɛ deɛ mepɛ ne sɛ Ka yɛnkɔ bɔ dwa wɔ eh, park so ne yɛmfiri asɔfoɔ no nyinaa me nkoa mɛgyina kɔntɛkorɔ ɔmommra ne yɛmu sa mmra afɔrebɔ ntosoɔ dudu christianity life na wo deɛ yɛnkɔ yɛ yɛn show wɔ public mesika mbɛdwane agya mo kaa no ka mo baeɛ na mode lɔk atoto asɔfoɔ no sɛ sei message akuta me madam nom 21 good years meka no kora kyerɛ wo nti mabɔ dam na meba no Mewɔ obi a mmoa me o. Matɔn m'agyapadeɛ ne me honam a mede adwuma no kɔ me nkɔka nkyɛ obi sɛ boa me. Sɛ mebɛyɛ yi, sɛ obi brɛ me one series, two series, obi sɛ matɔ airtime, matɔ TV time kɔpɛ, I will like it. Ɛno ne me botaeɛ. Nti wei ɛni. Nti wɔse emu atitiriw di adamudeɛ bu atɛn. Na asɔfoɔ so deɛ yɛ ni. Etu kɔ Isaiah chapter 29 thirty to sixteen a asɛm a na ɔka hɔ Wɔse mode mo ano fafa na edi ne ni, na mo ano na mose mosom Nyame, na moakɔ asɔndan no mu akɔtua sika bam. Ɛnyɛ hwee! Mo sika no nyɛ hwee deɛ mokɔtua asɔndan mu ha. Ɛ yɛ invite ɔ eh, president yi waba ha na wakɔtua 20, ɛnyɛ hwee! Wobua w'ano fafa na mosisi nneɛma tiri ase. Mosisi nneɛma tiri ase mo sɛdeɛ ɛnɛ ɛkɔ no. Afei yɛmmra ha. Wonkɔ James chapter two one to four to bɔ asene ka me na ha deɛ. Ɛkwan a mode ahiafoɔ fa soɔ, asɔfoɔ ne adiifoɔ, mo mpanimfoɔ, James ɛrebɛkasa wɔ ha na yɛahwɛ nneɛma ɛkɔ so. Ɛnna mebobɔ nneɛma so kakra bi akyerɛ wo. Na deɛ ɛbɛba no wɔde nketewa na wobɛba bɛhwɛ movie na ɛba abɔnten no wɔn sɛ papa yi wabɔ dam na nyame watete no paa. Nyamesom nyɛ business. Nyamesom wontumi mfa nyamesom nyɛ business. Dɛn na Bible ka ma mintie? Yakobo nwoma no etiri mmienu nkyekyɛmu baako kosi nnan.
Ɔse, um, me nuanom, momma nnipa anim hwɛ ne yɛn Awurade Yesu Kristo a ɔyɛ animuonyam wura no gyidie nni afra. Seesei deɛ wobɛhwɛ no, Ahiafoɔ ntena ha asikafoɔ ntena ha ɛne yɛkɔ sɔndan mu koraa ahiafoɔ deɛ ɛwɔ yɛ ana mu yɛ mɔbɔ nnipa nim hɛ wodeɛ hwɛ da biara atade korɔ na ɔde ba ɔbaa na ne kaa no ɔdɛm pɛfɛɛ na ɔdɛm na manfoɔ gye so yɛbɔ afɔreɛ 50 million hee church na ɔtua na ɔyɛ so wagye w'anim onyam awie sɛ wode problem wagye w'anim onyam asase wode ho kɔto sikafoɔ wei Wɔn deɛ wɔn nim sɛ wɔn aduru gya no mu dadadada. Kɔ so.
Ɔse, Me nuanom, momma nnipa anim hwɛ ne yɛn Awurade Yesu Kristo a ɔyɛ Onimuonyamfoɔ Wura no gyidie nni afra. Na.
Yesu baeɛ no, wammɛyi ahiafoɔ anto kyɛn, ɛna wammɛyi asikafoɔ anto nkyɛn. Ɔse, Obi a ɔpɛ nkwagyeɛ, nanso ɛnnɛ deɛ yɛayi ahiafoɔ ato nkyɛn, ɛna yɛafa asikafoɔ, ɛna ahiafoɔ ɛbrɛ. Na sɛ onipa a ɔhyɛ sika mpɛtea ne atade fɛɛfɛ ba mo hyiadan mu a, na ohiani nso de atade tantan ba hɔ. Seesei wohwɛ a, asikafoɔ no na ɛyɛ elders? Sɛ ɛnnɛ asikafoɔ na ɛyɛ mpanimfoɔ, ɛnna ahiafoɔ no deɛ, seesei deɛ, wɔn deɛ, wɔnni bi, enti ɛmfa wɔn nyɛ hwee. Na mohwɛ deɛ ɔhyɛ atade fɛɛfɛ no, na moka sɛ. Wo deɛ, tena deɛ ɛyɛ ha. Na moka kyerɛ ohiani no nso sɛ, Wo deɛ, gyina nohoa anaasɛ tena me nan ase adwa no ho. Wei nyinaa na mabɔ no kyɔfa a ɛrekɔ so sɛ, na sɛ wei nti na nnɛ ɛma nnipa bebree tu ammirika sɛ yɛrekɔpɛ sika, na saa sika no nso na ɛde yɛkɔ ɔsɛe mu. Sɛdeɛ Timoteo chapter 6 no verse 8-10, ɔse, Bɔne nyinaa nyini. ne sika pa a ebi di akyire ayira kwan. Anuanom, sɛsɛ mema wɔhu sɛ sɛ wokɔ Facebook a, wobɛnya ɔsomafoɔ Bismark. Nsɛm a mede bɛ wiase nyinaa no, wobɛnya no wɔ hɔ. Wobɛnya preaching wɔ hɔ, wobɛnya video wɔ hɔ, wobɛnya arte movie a yɛ arte a mpo saa berɛ menim sɛ Ahiafoɔ mu ne nnipa a ɛwɔ bie no ba abɛsɔ yɛn asene ama yɛayi no TV so ama amansan nyina ahu sɛ nyamesom no ɛnyɛ fo na asɔfoɔ no atɔn Nyankopɔn animuonyam agye sika. Saa nsɛm wei nyinaa no, sɛ wokɔ YouTube wɔ The Lord's Production TV a, wobɛnya ne nyinaa wɔ hɔ. Nyame nhyira mo. Nyame yɛ adom a, Okuada, mobɛsan ate yɛn nka. Na deɛ mo ɛɛ yɛbɛka nneɛma bebree sɛ yɛka gyensakyera no yɛwie gyensakyera no yɛbɛkyerɛ mmara ntosoɔ dudu bible school nneɛma bebree yɛayɛ ne nyinaa yɛde ne nyinaa kɔ yɛayi ne ma mo bɛhwɛ bi na aboa mo na mo asua deɛ wɔm o ɛnyɛ ne kwa o na ama watumi aso nyankopɔn akɔ heaven na wamfa ogyidie ɛne wakoma anhyɛ ɔsɔfo anaa odifoɔ mu wonhyira ni ɔsɔfo biara hɔ anaa odifoɔ wonhyira ɛwɔ nyankopɔn Me nuanom adɔfonom, ɛberɛ a worehwɛ me na wotie me yi, sɛ wohwɛ screen no so a nɔmba no gu so. Ebia na wopɛ sɛ woboa na adwuma no kɔ wiase afanan nyinaa sɛdeɛ me nso mede me ho abɔ afɔre atɔn me biribiara no. Sɛ one cedi, two cedis a, wobɛtumi de aba because yɛpɛ sɛ nsɛm wei nyinaa ɛkɔ wiase nyinaa na ahiafoɔ nso amu wɔn ho sɛ wɔn yɛ ahiafoɔ na wɔn atumi asom Nyankopɔn atumi akɔ heaven. Nti deɛ sɛ wonte biribi ase a Ɛno nso wobɛtumi de aba. Ɛna deɛ ɛkyere w'adwene biara, sɛ ɛyɛ ntosoɔ dudu na wonte aseɛ, afɔrebɔ, mmra, adeɛ bi a ɛkyere w'adwene a yɛde ane bible school, ne nyinaa no wobɛtumi de aba. Na wode ba so a, yɛde bɛba abɛto ha na yɛakyerɛkyerɛ mu na amanfoɔ nyinaa ate aseɛ. Wei ne me nsɛm a Onyame de asoma me. Onyame nhyira mo adom no nti. Amen.